ndokukwazisai muzita rajesu toda kutenda mwari wekudenga zvakare nemumwe mukana waanotipa nguva zhinji kuti tive nenguva yekukoverana shoko uyezve nekunzwa zvimwe zviri mukati mebhaibheri nawo mukararama mukawerengedza zvakanaka mukati menguva yatiri kurarama vanhu vane mubvunzo yakawandisisa pamusoro pechiitiko chinonzi rufu pamusoro pekuti Zvichazovei panyaya yerufu? Zvakambomira zvaka sei? E, rufu rune here paruchaguma? Uyezve zvinofamba sei panyaya yerufu? Na umwe mazvikokota anoona nezvepsychology ane matherapies akati wandei aaka Nyora rekugadzira anobatsira vanhu pamararamiro avo achiongorora zvakare mararamiro anoita vanhu zvikuru sei zvinoitika mupfungwa dzevanhu anonziye eh, sigmund fraud anonyora achitiye pakupedzisira kune chakavanzika chiripo uyezve chakavanzika ichi chinorwadza zvikuru sei zvakadaro zvekuti vanhu havagoni kunzwisisa zvikanzi vanhu vanobvunza kuti ko remedhi yerufu iripi uyezve nanhasi kubva kare kusvika nazvino icho chinogona kuripa nekurapa kamhuka kana chirwere chinonzi rufu hachisati chawanikwa anoenderera mberi woti zvinotogona kutoitika kuti kunyange kusvika nekusingaperi nyaya yerufu haina anogona kuisova naujeremaya mumwe musi achinyora anoti rufu rwakapinda nepamahwindo edu rwapinda nepamahwindo zvikanzi rwakauraya majaya nemhandara vakuru nevadiki vana sekuru nevana rwadaro rufu zvikanzi rwakauraya vane mari nevasina mari rufu izvezvi rwave kugara mukati menzira dzedu pose patiri kufamba tiri rufu anenge aripo No, ndizvo here kuti uyu mukomana anonzi uh, eh, Sigmund Freud eh, zvaari kutaura achiti rufu haruna solution haruna anogona ndizvo here kuti zveshuwa shuwa rufu haruna anogona panenge pachiitika rufu vanhu their hearts are melted mwoyo yavo inorwadziwa nekubayiwa nekuchema kwakasimba kunoitika munguva yatiri kurarama vanhu vanorarama vachirwadziwa nezvinonetsa zveupenyu vanhu vanorarama vachinetsekana nezvinonetsa mukati mepfungwa mukati memwoyo uyezve nemukati mekurarama kwavari kuita but mukauya neni mubhaibheri pane mashoko atoda kuti tikoverane muzuva ranhasi anotaurwa nemurume anonzi isaya isaya pane imwe nguva anonotaura mamwe mashoko anotonhodza nekutova vanhu vanochema nevekurwadziwa vane mubvunzo yakawanda uyezve vanogona mashoko aya kuno pindura nhunha dzasigmund fraud dzekuti rufu haruna remedi uyezve hakuchawanikwi pasi tenderere chinogona kupedza kana kumisa muchinda anonzi rufu now isaiah chapter 25 verse number 8 bhaibheri shoko ramwari rinoti iro panapa wakaparadza rufu nokusingaperi. Ishe Jehovha achapisika misodzi pamaziso ose. Uchabvisa kuzvidzwa kwavanhu vake panyika yose, nokuti Jehovha wakataura izvozvo. Now, Jeremiah, Isaiah achinyora ari kuti rufu ruchaparadzwa nokusingapera he had swallowed up death forever kana kune chaitika parufu bhaibheri riri kuti panapa rufu ruchaitwa zvekuitwa swallowed up forever uchimedzi kuti pane nguva yaruchasvika ya paruchaperera Now mukaverenga neni bhaibheri zvakanaka bhaibheri rinonyopa zvinonzizvo rufu runointroducwa musi wadyiwa muti namukoma adamu nemudzimai wavo ive kubva ipapo bhaibheri rinoti nekuti mwari vakanga vambotaura kare kuti kana mukadla muti uyu zviro kwazvo muchafa musi unongodyiwa muti naadamu naevha bhaibheri shoko ramwari rinoti nekurekodha maencounters evanhu vanotanga kufa mukaverenga zvakarenga bhaibheri rinotiyo kaini anobva anouraya abel vakufamba vachifamba munonoona kuti vane vanhu vazhinji vanozofa kunyange naadhamu akasikwa namwari mbune anosvikawo paanozofa kunyange naeve rumbabvu rwasekuru adhamu vanosvika pavanozofa vana mukoma jobhu vanofa vana mukoma noa vanosvika pakufa sekuru redu metusera vanosvika pakufa vana mukoma abrahamu vanosvika pakufa all the prophets dzinosvika pakufa vanhu vanotanga kufa chiporipotyo mushure mekunge chivi chapinda munyika vanhu vanotanga zvino kupedzwa nemukomana anonzi rufu achitora zvisinei nekuti uri nani achitora nekupedza zvisinei nekuti unei achitora nekupedza sei nekuti wakaachiva chii muupenyu uri shamwari yamwari here kana kuti hauna mati unoenda kuchechi here kana kuti hauendi unei mukati meupenyu hwako haatarisi kusimba kunyange kwebhengi akaundi yako rufu akatanga kutevedzera nekuteverera vanhu achiuraya one by one generation by generation vakadini nevakadini jenda by jenda rufu anotanga kuteverera vanhu achiuraya now munoona kuti vanhu vanotanga kufa mushure mekunge chifi chichinge chapinda muvanhu saka zvikanzi rufu uh, rwakapinda nepahwindo rukabva rwatanga kuparadza munhu munhu wose but bhaibheri riri kutiro panapa mwari manje vachaita zvekumwa nekupwisa chinhu chinonzi rufu na mukaverenga muka akaunti yacho zvakanaka po anonoinzwisisa zviri nani nekuti po anoti nekuti rufu rwakamedzwa nokukunda now pachauya jesu eh, kechipiri now bhaibheri riri kuti sigmund ari kuti hatizovi nesolution panyaya dzerufu but bhaibheri po achinyora po anoti jesu achauya panouya jesu paanenge achiuya achionekwa nemutumbu nevanhu vose vachimuona sa achiuya achidzira achibva kudenga bhaibheri rinoti jesu achadzika paanenge achidzika achiuya kuzotora akaita kuda kwake ipapo bhaibheri rinoti jesu auya ari woga ari kuuya nengirozi tsvene dzekudenga paanouya nengirozi tsvene dzekudenga vanouya vari bhatariyoni rekudenga pavanodzika vari bhatariyoni rekudenga bhaibheri rinoti ipapo ngirozi dzitsvene dzamwari dzinotungwa kubva kudenga nevamasimba ose dzichadzika dzichiuya panyika dzichinodanidzira kudanidzira nekudana ani nani ari mumabwiro akararama upenyu hunodiwa najesu nau jesu paanenge achiuya Jesu paanenge achiuya nditenderei ndimbomuona mbichana. Jesu paari kuuya ari kuuya nengirozi dzake paanenge achiburuka nengirozi zvikanzi ngirozi dzakawanda dzinenge dzakamukomberedza obva achidenidzira anenge ari mukuru weimwe paredhi hombesa yekudenga paanenge ari mukuru weparedhi yekudenga zvikanzi jesu anotumidzira ngirozi kumativi ose mana enyika adanidzira ngirozi anodziti attention ngirozi dziri chemudenga dzisina kutsika panyika dzichifilipa mapapiro adziti attention dzinomira kumbofilipa mamwe mapapiro dzomira dziri mudenga at attention oti vakomana ngirozi tsvene dzamwari iye zvino yave nguva yekunotora vanhu vakararama zvatinoda panyika vakararama zvinodiwa natenzi vanhu vakararama zvinodiwa namuponesi yave nguva yekudistroya kamhuka kanonzi rufu kamhuka kanonzi rufu enough is enough zvazvaitwa nerufu zvasvika pakuti zvasvika pekupedzesera now is the time to conquer kamhuka kanonzi death zvisinei nekuti rwakapedza vanhu for generations and generations sinei nekuti rwakapedza vanhu kunyange nevamwe vari kurarama mu 21st century sei nekuti vamwe vakararama mucentury yakaita sei but now is a time yekunopedza kamhuka kanonzi rufu zvikanzi bhaibheri rinoti ipapo ngirozi tsvene dzinobva dzadispachwa munyika yose pasi tenderei saka ndiri kuona ngirozi dzichiuya ndiri kuona ngirozi dzichiuya ah, dzimwe dzichitumidzirwa dzichienda in all continents dzimwe dzinoenda kuamerica dzimwe dzinoenda kuaustralia dzimwe dzinoenda kusouth america dzimwe dzouya kuafrica dzimwe dzoenda kuasia ndinozi dzoenda kwakawanda wanda dzichinotsvaka kunopedza kanhau kanonzi kerufu ipapo rufu runenge rwakunosovwa kekupedzesera kusisina munhu achati futi achazofa naungire dzinobhuruka nemapapiri adzo dzekuko dzimwe dzacho hatina basa nadzo tine basawo nedzekuno dzinouya kuafrica nau dzinouya kuafrica bhaibheri rinoti dzinodispashwa dzichiuya nau nditendere ndimboona dzinobhuruka dzichiuya dzimwe dzoenda kusouth um, africa dzimwe dzoenda kuthe central african part region yeafrica dzimwe dzoenda kunorthern part region yeafrica dzimwe dzinodzika kusouthern part kuno kwatiri kuzimbabwe ndo dzine musoro kwatiri ndo dzatoda kunyanya kuverengedza chiona now bhaibheri rinoti ngirozi dzinosvika dzouya kuno kuafrica dzinouya kuafrica kuno dzinouya dzodispachwa zvakare dzinonosuya dzichimacha dzichiuya padzinouya dzinonodispachwa kwakasiyana siyana dzofamba ngirozi tsvene dzamwari dzotanga kubhuruka dzichiteedza vatsvene vamwari vakafira munashe navo mukavereka bhuku rajoni zvakanaka joni anoti chido chababa chekuti ndiregedze kurasikirwa nane chimwe chete asi kuti nezuva rekupedzesera vose vaka tenda mandiri vamutswe pa the last resurrection pa the first resurrection saka mukirozisi padzinouya dzinouya kuzomutsa vanhu vatendi vamwari vakafira munashe vose vakafa vachitenda muna jesu pachauya jesu kechipiri ndopanoitwa the ultimate condemnation yerufu rufu ndoparichasvika paruchapedzwa hama dzedu dzose dzakafa kana dzakafa dzichitenda muna jesu bhaibheri riri kuti pakupedzisira kwazvose vakafa muna kristu vachamuka zvikanzi pavanomuka vanombomuka mbijana vomboteka hurukuro neguva pavanoteka hurukuro neguva vanongopoza poza nekutamba nekuhwerengedza neguva vachipozerera paguva pavanopedza izvozvo ipapo tango tinomboona isu kuti izvezvi kana munhu akakandwa mudenga asiri mundege anogona kudzoka pasi onenda zvakare the force of gravity inomutadzisa kuramba suspend hamudenga but pachauya jesu the force of gravity iri kunzi ichatanga kudefaiwa it make no sense force of gravity ichatanga kudefaiwa yoregedza kureva zvainoreva inorespekta vatsvene vajesu now vanotanga kusimuka vobhururuka vanotanga kubhururuka vachienda kudenga now saka sigmund paaitarisa aitarisa achiona chinhu chapedza vanhu mukurarama kwavo aitarisa achichiona otsvaga solution madzidhokotera voshaiwa simba rekusova nyaya vane mukurumbira madzishe oshaiwa kusova nyaya iyi vane mari votadza kutenga upenyu hwavo nehweextra vane zvipi nezvipi vane njere votadza kusova this ridu yerufu but isaya ari kuti tererai vanhu vamwari tererai vanhu vamwari iye mbune pauzima achauya kuzopedza rufu nekusingaperi rufu ruchapera kana iye adzika kuuya kuzotora vakaita kuda kwake saka pavanotorwa vanotorwa vachienda bhaibheri raenda pamberi robva rati pavachanotorwa vachinge vachinge vapedza kutorwa zvikanzi ipapo eh, wakaparadza rufu nokusingaperi ishe jehovha uchapisika misodzi pazviso zvavo zvese zvikanzi pavanotorwa vatsvene bhaibheri chinyorwa powachinyora anoti nesuwo vakasara vanenge vari vapenyu pachauya jesu vari vatsvene nevamwe vakafa vari vatsvene vachaturwa vose voenda kudenga zvikanzi pavachaenda kudenga bhaibheri isaya ati pavanenge vari kudenga for these 1000 years vari kudenga zvikanzi jehovha achapukuta misodzi pameso avo nau bhaibheri riri kuti jehovha mbune pauzima ndivo vachapukuta misodzi pazviso zvevanhu vanochema zvikanzi kudenga kuna anochema now when god is going to deal with this iridu yerufu mwari pavachatanga kusolva nyaya yerufu zvikanzi mwari kana vachisolva maproblems havasolve zvinhu at face value havangosolve zvinhu zviri pamusoro padenga but mwari vanosolva vachibva to the root ocause now saka vanoongorora vanoti kuti munhu acheme pane zvinhu zvinokonsidiwa uh, kuti munhu acheme maemotions emunhu akakwira anosenda message kubrain asenda message kubrain zvanzi brain inobva yasenda message to the nerve system nerve system yobva yareleasa zvimaenzymes zvinokonzeresa kuti munhu abude musodzi Now vanoongorora pamunyaya yemusodzi vanotiwo pamisodzi misodzi yekufara inobuda mukati memaziso ichiyerera haigoni kugara pamatama inongobuda ichiyerera and most of the time misodzi iyoyo haigoni kubatira nekunamira pamatama edu inobuda ichidonha nekukurumidza kazhinji zhinji haionekwe nemunhu ari panext door asi misodzi yachemwa munhu achirwadziwa maemotions akamubata zvinhu zvakarema so achinge atrigwa nemaemotions vanoona nezvekuchema kwevanhu vanotiwo misodzi iyoyo inobatira uyezve inosiya aya atinoti mamhororodzi emusodzi pamatama saka isaya paari kutaura nyaya yemisodzi ichapukutiwa ari kutaura pamusoro pemisodzi inosaririra yakapuku yakasiya mamhororodze pakati pematama evanhu but when god is going to deal with issue yerufu nemisodzi mwari vari kuti ndichanobvisa icho chinokonzeresa kuti munhu acheme now when isaiah is saying jesu acha wipe away rufu apedza kuwipe away rufu zvikanzi jesu achapukuta misodzi ari kurevei ari kuti kunyika kuchaenda vanhu for 1000 years vari kudenga ikoko hakuna chinokonzeresa vanhu kuchema vanhu panyika vanochema nekufirwa vanhu panyika vanofema nekushungurudzwa kunyange nevana vanhu panyika vanochema kunyange nekushungurudzwa nevarume vanhu panyika vanochema nekushungurudzwa kunyange nemaopresas panyika panyika vanhu vanochema zvinokonzeresa kuchema kwevanhu zvinoraisa maemotions evanhu panyika zvakawanda but kana tave kudenga jesu achamisa zvinokonzeresa kuchema kwevanhu saka na kuchema kwako chikonzereswa nevadzvanyiriri vepanyika pano kudenga hakuna vadzvanyiriri Kana kuchema kwako kuchikonzereswa nekuda kwevana vanotambudza, vanochema, vanokudzvanya, vachikusvina so kudenga hakuna vana vasingateereri. Now Isaiah ari kuti Mwari kana vakudhira nenyaya iyi, Mwari vanonodhira nayo vachinodzura chinokonzeresa kuti vanhu vacheme. sazvandipa kuona kumwe kuti panika saka tinotochema vanoona nezvevana vanotiwo kana mwana akazvarwa anofanira kutoti atange kuchema kana akasachema vanotoita zvekurova kambama kuti acheme mumwe muimba anonzi creni zuru anoimba kuti munhu ndewe kuchema takazvarirwa kuchema isu neupanyika pano tinochema zvisingaiti nemhaka yekuti tiri panyika but bhaibheri rati isaya achitaura pane gavhumendi iri kuuya inosolva maproblems ekuchema kwevanhu panyika nemhaka yei tati isusu vanhu vachatakurwa vatsvene vose rufu rwuchinge rwadistroyiwa rwapera pasisina kufa saka kudenga kana kuchichemwa kana panyika pachichemwa nekufirwa kudenga hakuna anofa saka kudenga hakuna anochema mwari hawana nguva yekudhira nemaproblems nema, nema kana ude kudhira nemaissues at face value mwari vanodhira nemaissues vachitarisa the root cause vanotsvaka kwazvatangira vobva vanobvisa kwazvatangira kana mwari vachitema muti havatemi muti mumapazi acho mwari vanonotema mudzi kuti uregedze kumera zvakara saka mwari vari kuti kana on the second coming of christ jesu paachauya chaari kuuyira number one kuuya kuzopedza nekuputa and end kukamhuka nakomuredi vanonzi rufu komuredi rufu will be greatly defeated kana paine chinhu chadhifitwa najesu pakuuya kwake imhuka nechikomana chinonzi rufu gavhumenti yerufu jesu achauya kuzoidhifita chimwe chaachaya kuzoita kuuya kuzopedza zvose zvinokonzeresa vanhu kuti vacheme maemotions evanhu kudenga haagoni kutsvikwa maemotions evanhu kudenga haagoni kunozungunutswa kudenga ndekwekufara nekufara bedzi hakuna zvinorwadza there is no agony in heaven kudenga vanhu vanoenda kudenga vachanofara nekufarisisa there is joy in heaven kana kune nzvimbo yakanaka kuenda kudenga kudarika dzimwe nzvimbo dzose panyika pano zviri kuitika zviri kuitika vanhu vari kufa it's okay misodzi iri kuchemwa it's okay pamwe pacho achikomenda vapisari pamusoro pemisodzi anoti imi mwari munorekodha misodzi yose and you collect my tears momaisa into a tear bottle samwari vari kurekodha pose pachema nezve zvakonzeresa kuti munhu acheme vari kumirira musi musi mukuru uchauya mukomana pamwe pacho vachitaura noti shamena haramba anyarere Shedu unouya zviro kwazvo aramba akanyerera dutu guru rinomukomberedza pamwe pacho Daniel wachinyora to that time Michael shall stand up chasvika nguva yekuti Jesu achati enough is enough inguva dzatiri kurarama izvezvi hadzina kumira zvakanaka but there is a day which is coming where Christ will say enough is enough Rufu zvawatamba panyika zvakwana, kuchema kwawakonzereswa nemaproblems panyika zvakwana, maheartbreaks akwana akonzereswa panyika. Enough is enough. Now is the time yekunoestablisha a new government. There is going to be a new dispensation. Kutonga kutsva kune uchene mukati nekusovwa kwemaproblems. Saka ndaya kuzokuudzai muzuva ranhasi kuti panyika tinofa, panyika tinochema, asi kudenga hakuna kufa uye zvahakuna kuchema. Achiona zvakanaka mukomana anonzi John anoona oti Ndakaona temberi, ndakaona Jerusarema yacho richidzikiswa, rakaita semwenga wakagadzirwa murume waro, zvikanzi imomo mukati metemberi hakuna kuchema, hakuna kurira kana kudii, zvikanzi nekuti Mwari achapukuta misodzi, iye Mwari achava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vake. Saka ndava kuzokuinvitai vanhu vaMwari kuti kana kune nzvimbo yatinofanira kuzviprepare kunyange tiri panguva dzakadai is to go to heaven. Kufa kunogona kutiwana its okay pakuti ngakutiwane tiri pamupoint yatikazvigadzirira kuenda kudenga. Kuchema kunouya but ngatichemei tichiziva kuti kune nzvimbo yatichazogoni kunochema zvakare. Pano tinochema its okay but kudenga tichava nenguva yekusachema zvakare kana tachema pano panyika. hatigoni kunochema zvakare kudenga so ndoda kunamata nevanhu muzuva ranasi vari kuti mwari zvimwe zvose tingatadza kuita asi hazvigoni kuti tadze kuenda kudenga kana zvichibvira kuti mugadzire mukati medu hunhu nemacharacters nezviito zvinofitira kuti tizoenda kudenga kusina zvinonetsa zvenyika ino urwere usipo kutambudzika kwenyika ino kusipo inini mwari pamuchauya kuzotora vakaita kuda kwenyu pamuchapedza nyaya yerufu ndoda kuvapowo pavanhu vanoti rufu rwakamedzwa nekukunda Nhai rufu rumborero rwako ruripi? Ndoda kuenda munzvimbo mugovernment inotongwa naPrince Emmanuel. Ndoda kuenda munzvimbo mugovernment inotongwa naMwari wamasimba ose. Ndoda kupinda mugovernment inotongwa naThe Peace Maker. Ndoda kuenda munzvimbo inotongwa naThe Wonderful Counselor, mambo wemadzimambo naishe wemadzishe, Mwari zvimwe zvose zvingakona, but kupinda kudenga Mwari ndinoda. kana varipo vakadaro our heads are bowed our eyes are closed and we are praying baba vedu vari kudenga tokutendai zvikurusa nemukana wamunotipa wekuraramawo panyika tiri vapenyu totenda zvakare nemaexperiences amunotendera atiwire panyika ino mazvita henyu nebhuku raizaya ratiudza kuti kune zuva ramuchaisa zvose on hold pamwe pacho muchatopedza kudistroya zvamu chose mhuka yatinorarama nayo inonzi rufu uchasvika musi wamuchaibvisa panyika nekusingaperi Panyika pano zvino tiri kuchema, asi Mwari matiudza kuti kudenga muchanobvisa the root cause yekuchema kwevanhu. Shuviro yedu pamanguva ino yanhasi ndeyekuti Mwari, kudenga kusina kuchema, tinoshuvirawo kupinda. Gadzirai nyaya dzedu mutambe makadzi edu muzuva ranhasi gadzirai zvimiro zvedu mugadzirewo kunyange nemakarektas edu patinenge tichichema ticheme tichiziva kuti kune kwatichaenda kusina zvinonetsa zvenyika iyi kusina zvinombunyikidza vanhu kusina zvinoisa vanhu pakona zvinotambudza vanhu venyu kwatichagara naprince emmanuel kwatichagara ne the wonderful counselor prince of peace vasina zvinonetsa vasina nepotism vasina kana chavanonongedzerwa chakaipa vasina chipomerwa vanotonga zvakarurama ishuviro yedu muzuva ranhasi kuti mwari